vangu ndo vakatanga kutiwa pamusoro penyika nenyika payakasikwa vanga varipo varuvamore iye akaperetera nhau yemarudzi akati kana ndaakutaura inini ndotaura nhau yemateteguru enyu nemitupo yenyu nekuti zvinotiriro kuna baba naiwo madzinza ariko nemutembere maigara varevhi ndivo vanga vakasanangurwa varuvamore aleluya saka akataura achiperetera raive basa rakanaka

akati ndine nguo dzandanzi shongedzera imbiri asi ndanzi ndimire zvishoma kune vataki vangu vari mubhawa varova more kana vachinge vauya kune basa rakanaka richaitwa nevaimbiri muchaona shura varova more saka ndanga nditaura basa rakanaka iye murume pita mambo aiti kana akuita basa aisunga musoro varova more akati ndiri uto ndakatombotseka nzeve ndiri murume weidi ini kana ndakutaura ndinotaura chokwadi Varo vamori. Ndiye aiti nyangwe muimbiri akaridza kuimba anoti nyarara kuimba ari kugona. Varo vamori. Ndiye aitaura murume heye akamhoninyadzisa rimwe gore. Varo vamori. Akandibvunza zvandanga ndakavarairwa tiri kwagazaini tikati tikuitawo zvedu zvokugadzira mota. Varo vamori. Zvikanzi paya ndakakuratidzei ndikandanama. Zvikanzi ndoo zvandisingadi izvozvo. Varo vamori. Ini ndinofira chokwadi ndiye muridzi wetemberi. Varova Mwari, saka gore rino iye muridzi wetembere ane varidzi vake zvakare mutembere imomo. Varova Mwari, naandichaura nhau yaIsaka mwanakomana wamatusera ndiye akakumbira nhau yesei varova more ndiye akatitaura akatiendesa kwahama dzinesta varova more akandaa kunotora pfimbi yangu nhasi mudzimu unoera wakuti inoki idziva remvura hamuzi kuziva naiva havana kuziva zvaakainda akati kutsika chiri netsoka dzangu

Haleluya. Dai taenzana tadzamisa ndangariro tarurama tanosangana nekupona varova mori kana maakutaura inoki ndiye muporofiti wayesu varova mori kana maakutaura inoki nepadzakapinda mungarava naiye ndiye aidziverenga varova mori saka tiri kutaura basa rakanaka Kana maakutaura Hinoki, Gabriere mambo anenge aripo. Pita mambo anenge aripo naiye isaka wematusera anenge aripo saka denga rose ndera baba vake nengirozi dzose nekuti ndoo basa rinonzi jesu jesu ihunde yemuti varova more aleluya saka takanonokora pfimba havana kuziva sina iro rapa varova more hamuna kuziva zvakanzi handei kwamwaza naivo vakatirambira varambira kudaro haiwa zvakanzi zvakakwana kutaura kwangu chete ndatora ndakaona mavhidhiyo vaakutukana vaakurovana rwarova more dai vakatendera naivo vainotendwa ndiye akaperetera akati ndanzi ndinotenda madinesta nebasa guru raakaita ndimureverere nekuti mazuva ake ndaaverenga nekudenga agozoenda rwarova more ndiye akaperetera kunyange nejohani yaangirosi

Aleluya! Naona varusape kwaita svondo mbiri vari vamore imi imbo matundundi enyu ngaambotovewa kani ida ari pedyo newe ane basa kani vari vamore nyange maziso ake akakura ane basa rehemeni munhu iyeye vari vamore saka imbofanomuda kuitira hemeni yekwarusape vari vamore ndaakupitia nditiri wainda izwi redu rakakura kani varivamore hataigona kukomborerwa imimi makaramba mari dzenyu varivamore chirahwe chakaita gore rakapera zvikanzi ndaakuita chipiriso chaabhurahama varivamore mukaenda mumapani vanotidzoserai vanhu kuna abhurahama varivamore iye nomvaita chirahwe zvikanzi mumwe nemumwe ngauye nehuni nevana vake nevari musango ngauye nehuni dzake varivamore nevatungamiriri venyika vakauya umwe akauya akazodza mota Zvanzi vana vangu vamwe ari kuSyria, vamwe ari kuGermany, anga ine huni 21. Vana vavori. Romba izwi raita shura. Zvanzi ndaakusuma chipiriso ndichikumbirira nyika yose ndichidzosera umambo hwevanhu vatema. Vana vavori. Maina mata chishanu jekerere muchiti hamuna mutupo, hamuna umambo hwamaiwana. nekuti use hwenyu huri pakodhi yemutupo yedu varo vamore aleluya haugoni kukomborerwa nenhombo iwewe uchiti handina mutupo zvazvinoreva ukaenda kumamisa u ukaudza munhu kuti hauna mutupo anokuendesa kwasabhuku nekuti watuka munhu pasi nekudenga varo vamore

ndini nemakiye muparadhaiza pita mambo akapohwe pasuo guru asi kuparadhiso kumukangirozi makiye achaanedi varova more saka kana maimba ayo magona saka rudzi vatanzi kuvanhu varova more asi rudzi uru ruri kuda rudo pakati pedu kune mweya wakakandwa nevatena kuvanhu vatema mweya iwo wakauya nobva wakandwa weruvengo isu titakasikwa nezwi rinonzi rudo kuvanhu vatema varova more iyesu tisu chirera nherera kuti ava mwana wamori havasi chiranherera ivo ndo vanoti mai vakakura ngavaende kuhomu vanotitadzisa kufara mwana wamori isu katakuya kwavanhu vatema tinoti mai ndeamai mwana wamori mbereko haizofi yakaraswa tisu vanhu vatema tisu takatanga kusikwa tikapuwa mutemo amai havarorwi hanzvadzi hairorwi amai vanoremekedzwa mutemo dio wakapuwa nekuti mozisi munhu mutema kuudza baba namai kuti mazuva ako akawedzera pamusoro penyika hazvisi zvevachena vano vamore aleluya saka vanhu vatema vane umambo hwavainawo hwanga uchiimbwa kuti josefero tiri vana abrahama naiye Abrahama tateguru ndiye akaita chipiriso paseke varuva more ndiye akauya nyika ino akagara akachengetwa nevaera chuma varuva more haleluya ndiye taakutaura basa rakanaka saka iyeni muri veumambo dai mambodanana zvishoma parusape pane korona yenyu yamaa makamirira makore ose varuva more endei munodeedza vose vari kuchishanu vese vari kutaura nemamaikrofoni endai munovadedza ndiye akaperekera taenda pamazowe ndakanzwa tsitsi ndikateerera kudetetemba kwakaitwa tiri mubakuru varova more zvikanzi ndauya kuzokumbira ndiwe wakauya wakatakura vana ndiwe wakauya chivimbiso nyika ino ukaipihwa zvino ndauya vana ava vatadza vasiya chinamato chavakavimbisa chavakabva navo varovamore zvikanzi ndauya kuzokumbira vatora zvinamato zvisiri zvavakavadzidzisa zvinamato zvevangerengere vatambudzika nyika yaoma ndauya kuzokumbira mhosva inoripwa vana vatadza vane kapfuma kavo kavagadzira kango nekushaya simba ndinoziva yako ichauya chimbokasimbisa zvishoma nyika haigone kuguta unozochengeta aniko vana vakapera kufa ndauya ndiwe waimbotaura padombo ndiwe waimbotaura pamuti waakutaura pandiri ndauya kuzokumbira ndinzwewo baba vangu varova more haleluya unomva paitwa zvakaitwa mubako unomva rafukidzwa

ndo kuimba kwevanhu vatema uku varova more mukainda mukaimba kuimba uku muri padziva munoona shura ningirozi dzamakamboona gore rakapera uye apinda aisvikirwa akakupa mvura dzikazoonekwa dzichimukomba dzichibhururuka varova more gore rino kune shura rakadarika iroro varova more aleluya amai vekubotswana vanenge varipo vachiri ndauya nebhazi ndakanotaura chete kuti maindiziva ndiine madondora ndakasiya kunonzi rusape handizivi zvazvinoreva handiye munopatsanirwa kuti zvinorevei varova mori mozisi anenge aripo ndakaroora vakomana ndakazoona musikana mutsuku ndakaonera pano uye aitiite basa varova mori tiri kutaura basa rakanaka riri kuda iwe uri pano uri patsime uri pamisa jordan imbomira kuvenga ari pedyo newe varova mori apunzika muteurire kana uri patiri ndiro imbomira kutaura zvekuti bhorani taura zvaisaka mwanakomana wamatisera taura zvairigro ndiye akauya akandonzi irigro vakomana kwandinobva kunobvira moto ndini ndinopa mwenje zuva ndini ndinopa moto pazuva saka yurugro ndiani ndiye akaperetera akati akabarwa tiri vanomwe isu hatina kumbofamba pamusoro penyika hatina kubarwa takafuridzwa nababa nekutaura umwe neumwe ane basa rake vana raferi vane basa pamwedzi ndosaka makanzi musazonamate nekuti mwedzi munhu zuva munhu kosei muchizoimba zuva rakaramba kuchembera varomavore tinenge taakutaura basa rakanaka saka basa iroro riri kuda matundundu edu tibatane tipaze cheriko Thank you.

Unonzwa kushushikana zvikuru nemazwi nebetimaya rigere neumambo huri panyika ino rivari vamori. Umambo iwo hautombodi kuti munhu asumuka achiparidza shungu nekuti ndikangosumuka ndikati pazambara pakaitwa shura imaa musingazivi kuti jesu wemunhu mutema akatorwa pazambara tikaradzwa pikicha yenyu zvikanzi indai munorasa mapikicha enyu ndikupei jesu chaiye chaiye nekuti ari pedonyewe ndiye jesu varova mori kana maakutaura kuti munhu akasikwa nemufananidzo wamwari unenge wakutaura munhu mutema nekuti munhu mutema ndiye dangwe kana iyo shipi yamunoti hwai ende yamunotarisa misoro yayo mitema zvinoreva munhu mutema ndiye baba varova more aleluya saka zvekutaura mazwi emudzimu unoera zvakawanda ko iyo zvayakaimbwa isekombora afrika tatambira tsipo paairport ko zvaireveko nhai vakoma ko zvamaakuimba isekombora afrika kumasowe isekombora afrika yakamboimbwa nani paakomana ko inoperetera isiti kudii vakamirira kunoimba hosana mupariameni vari kufunga kuti hosana pariameni ndo nelson mandera aiwa pariameni ndo pano pariameni munhu mutema pariameni ndimateteguru edu varovamore ndo vanoziva umambo ndiye akaperetera taenda pachitungwiza akati pasurugi pane chandakamirira ndakunotora tsvimbo iri kwamutasa ndakuda kunotora tsvimbo iri kwamutoko ndikunotora tsvimbo iri kushurugwi pane umambo waneureka vandakuda kuenzanisa kumunhu mutema ndichidzosera umambo ndakunotaura namangate nekuti ane chaakasiya pamutoko kune badza ririko kune pfumo riri pagreat zimbabwe nyika ino haichadeukiri ropa yakabatwa ndeyemweya kana zvava kunzi nyika ndeyemwera nyika ndeyamanuere panoda kufundwa Mwari wamore. Haleluya. Saka maakuimba ise komborera Africa, maakubva ane mahosana ose. Saka zvinoreva, zvinoreva kuti kuseri kwezvizvi hakuna chiriko kudenga kwakurongedzera kuzopeta nyika iyemi ndii makabata makiya noa kuti nyika ichiparara akati apedza ngarava havasi baba vagere kudenga vakabvunza noa wapedza here akandapedza chiitai sekuda kwenyu mvura nobva yanaya Varovamore. Saka nhasi uno tikasaenzana zvikakumbirwa vanoita sekuda kwavo. Asi vari kuti chimbomirai zvishoma. Ndiri kuvakei kuverudzi. Saka ndanga nditaura basa rakanaka. Ndiri kuti iwe neni ngatirangane. Kune basa regere kwarusape rekuti tipuhwe nemambo hwedu. Varovamore. Izwa akavimbisa anofa achitambudzika haende kudero. Vanombovabvunza vapostori tiri kungotambudzika izvo asi ari kukangana kuti akarapa. aifemereka sedhongi pamasowe asi ezina akugona kuimba ndimambo kasi paakazviita asi anga akatumwa naabhurahamu naye abhurahamu handi baba kune harahwa kuna keture akandiita tekura abhurahamu ndinotenda cheke yaitaure ndigare pasi kune zvakaitika musi wemuvhuro ndiri panapa vareva mori nyika yose yakabvunza kana wowedha ripoti havana kuiona mvura iyo kana payakagadzirira havana kuiona mishini yavo yakanzvengwa navo asina se hamuzizivi kuti mvura iyo zvayakanaya zuva iroro chete ko yakaindei ko zvayainaya yaigadzirirei yaitambidza yaichingamidza nechi chii chaiuya varova more izvozvo zvoga ibasa rinogona kuti iwewe ugone kudzikama ude kunama varova mori haleluya ibasa rakanaka remudzimu unoera wamwari rimire riri kuda kunozadziswa riri kuda iwewe chirangano iwe neni vaimbiri ndapota basa gore rino nderei ndimi mune chimuti varova mori vasondosi mune basa endai muenzanoenzana kuti basa guru akakumirira takatainda kubasa south africa varova vore izwi redu rinoshamisa rakaperetera kuti ndauya kuzotora pane maepuro akazoitika muno umu afurika yose asi muno muzimbabwe hakana kudarika akaona pane mushini havana kuziva izwi rakati nyika ino yakadengezarwa nenyoka ndaakukomba ndaakutora zvitehwa zvose zvemuafurika sokuti nyika ino ndoodura varova vore saka zvakaunganidzwa zviri muno imbomirai kuchema dai vakukwapindire masikiro vanokudai kuti mambo ndiye ane zve varova mori masikiro ari kuti mambo wedu ko isusu totiwo kuti varova mori akati tainda pasouth africa apo akati ndauya kuzotora naye kuruga anga akapamba nyika ino anga akagadzira nyika ino nemari kamari kaya kane mapfumo kaya kaya kane imbala kaya kaya ndoga akagadzira apera ukapedza kugadzira akazoti kuna rod kana uchinge waakufa iwewe ukafa unovigwa kuzimbabwe varova more saka nyika dzose dzakatsipikwa ndiye izvo akazoti nerwendo rwokuenda kumatoposi ndiye akadzikisa zuva rikaita gate akati ndaridzikise kumatoposi ndimbopisa mapfupa arodzi ndipise zvakatsipiswa mukati imomo ndichigovera umambo kuvanhu vatema varova mori saka vanhu vatema wee mune umambo imbomirai kani kumiridzana imbomirai kurwa zvei nekuvengana zvishoma zvamuinazvo muri kurapa kana maakuzogutisa hamuzofika varova mori aleluya saka ndiri kutaura basa rakanaka takataita ikoko akatora munhu aive muzulu akanzi ngaakande dombo neayera yamunoti piri nyuve iyai akakanda dombo Varova more dombo rikabuda tsoko naiye muzulu akakanda lubhengura akabuda varova more akataura zvikanzi dhingana ati vana venyika ino ndosaka vachitambudzika vanhu vatema havasi kuziva kuti ndini ndakasiyiwa umama varova more saka iwewo zvawauya kundinyengetedza ndichavapa zvishoma mabasa vaakupinda mari yange yakapingwa iyi vaigara kusenzera vachena asi izwi rakazoperetera zvikanzi ndatora nyika ino mararamira amaa muchiita muno kana vaakuzouya nyika yenyu muzovachengeta varo vamori saka nyika yenyu musazvinetse yaapedyo rekupinda mukena saka handina kumberi kwandakuenda hangu asi ndiri kuti ngirozi dzakaburuka kururudzirai basa endai kwarusape kune basa rakanaka rakamirira kururama chinonzi kururama vamwe havapafundi zvakanaka varo vamori chinonzi kururama idundundu rinosuwira chakanaka kune mumwe varova more